Jean Lou Guig, vinheirun retirat, es tanben contaire amator. Coma Pancard totalament leissa son mestier darrier eu, pendent sis òbres dins son tenement compòus si conde en lenga nòstra. D'espièi totjor, aviá l'envèja de racontar son mestier. E es emé l'ajuda d'Utrac, Tiatre Rurau d'Animacion Culturala, Que tròbe li mejan de concretizar aqueu projècte ja quauquis annada. L'avèm rescontrat e filmat a l'escasença d'un serrade literari a la librarié Elan Sud, en Orenja. Lo conte es quauquarren qu'es en autre. Siam aquí darrier lo conte, lo contaire es darrier. La promièra de causas son li, lis imatges que pantalhon li gent qu'escouta. Es un pauc coma un filme, pauque de gent ves un dimatge e per aquò lo contaire rèste darrier l'istòria. Mas i a de moments que podèm un pauc apondre de gèste. Mève pas paur de la terrible bugadièra du ventour. Amunt ditèra.

Depen un pauc du public, si comprenon, be be charrarai mai en provençau e si comprenon ren, farai que d'allusion. Lo jo es d'arrivar a mesclar tot aquò que chascun pòde comprendre, que sièg en francimang o que sièg en provençau. Manu, Manu, avó, avó, me souvèn, une fèu d'una beutat estraordinària. A Lizenjo, a l'Orodar, es d'ausi la lenga. I a plus d'endrech ont e s'enten la lenga. Solament dins lis acampadas di di felibre, dis afeccionats de la lenga. Alòra aquí es un pauc l'ocasion de de charrar provençau a de gents que coneisson ren, mai que belèu En ausissent la lenga, auran l'idèi o d'anar dins li, dins li curs, dins li churmol, li rondele, onte se charra o provensau, onte, onte s'apren lo provensau.
Dins toti li concurs o es presentat, aqueu vin a la medalha d'òr E me li felicitacion de l'ac jurat. Li conte e les escrive pas. Li fai dir ma testa. I a de moments onte lo travalh de la vinha es un pòu repetitieu. Alora d'o ten e bens aqueu conte qu'ai legit e pièi come faire per li faire d'o jordei e parlar de mon mestier tanben dedin. Alora aquò viròqui dedin. N'i a pron! Arrèst! Arrèst! Cri de sèbre! Cri de sèbre! Reme la libertat e te laissarai tranquille. Ieu ame ben de contar d'istòri sus la vinha, sus lo vin. Çò que cèrque es de balhar un pauc de jounessa a aqueli conte tradicionau. Alòrs, mi contes son totjorn a lo rodar. I a de machino a vendumiar, de tractor, es lo prolongament de mon mestier. I per aquò qu'ai pas fat de compte junh e qu'avieu pas l'experiéncia du mestier. Me semble que ara que sieu un pauc a la retirada, es lo moment de parlar de çò qu'ai viscut e d'i balhar un biais un pauc fantastic. Volieu ne'n parlar de la vinha, Igen? La vinha m'a fòrç balhat de caus e volieu un pòu semenar un pòu tot aquò an aqueli que m'escotan. Lo mestier ei pas ben parier que la representacion, alòr ieu çò qu'am me faire e çò que vodrieu comunicar es lo vertadier mestier. Balhai-je a l'enveja d'aller d'anar charrar a Emili Vinheiro? Jean Luguig possedís lo tenement La Coquillade faci e dentaire de Montmirai, a Violés. Lo vin que cultive es de l'apellacion Coste des Roses e met lo Granaccio per sò camp principau. Sián anat lo veire en còs sieu per nos partejar son percurs e son put de vista sus la viticultura. Me sèu jamai trop posat la question, mas i a un rapòrt amb aqueu liquide qu'es un pòu, ne siá un pòu amorós, que balho de jòia pro lo tasten, es pas toti li boissons qu'a dus aquelis effets, es pas de se'n pegar, eh, atencion, mas i auà jamai fòrça voyatjar, Mai lo vin es un biais de voyatjar. Clignar disieu, tastar lo vin es un pantai que se fai dins la testa. Aquò es per chaplar li vise. Se'n fan li pichons musseus, se mesclan ne la tèrra, quò fai un pauc d'engrai.
I a fòrça reglementacion. Bon, alora aqueli reglementacion son fachas per pas que se fague n'importe quoi. Mas enfin, i a de cò qu'amarien ben, per exemple, plantar de cepatges que son pas d'aquí, que son pas reconeguts dins l'apellacion Coste du Rose, mas enfin, amarieu ben d'assajar, veire un pauc lo vin que farie. Mai i porieu plus faire de Coste du Rose. Per exemple, aquela Libertà m'agradarie. E pièi, bon, sieu un pòu solé per lo moment sus lo domain e podé pas me n'anar cor vodrieu. Ai la chance d'estre en Provence où i a n'autre amen ben toti li feste nau que sieu de tiatre que sieu de conte e aven aquí es gasens de se n'anar au feste nau d'Avignon, a conte rencontre do costat de nus. E aquò nos fai un pauc nòsti vacança. Podèm pas laissar la vigne fòrça temps solet, vò totjorn èstre aquí per la bressar, per faire çò que i a a faire.
Aquò es per faire li trau e me la cadena dera ben li sucre e pièi fasèm lo trau e me la macina e lo retapèm e me l'eiçador. per lo butjar. Alor nautre avèm un domain familial, mi gents èron avant ieu e ai continuar. Alor fòu dire que dins lis annads 1960 lo vinharès es espandit dins lo canton. Coma avèm una tèrra qu'es sèca, qu'es pas ben riche, es la vinha que s'es espandit. E mon pair a fat os comercion, e a començat a belotivar o espaçar o tractor, aquò èra una revolucion, pièi a convertir toti li tèrra praticament en vinha, e a far la cava, enfin n'avièn una de cròta coma toti Li païsan, chascun avie sa cròto dins lo ten, mai la agrandí, agrandí, e ieu a continuar, tot naturalament, d'espandir li surfàci, d'agrandir la cava, pers que me sentieu pas un ame de comercent, de marketing, coma se di, de comerciau. Alòr, ben, pudèu que de faire de botilho, d'anar passar son tiemp dins li salons, dins li fièra, e ben, m'a mai agradat de crompar quauqui vinha de mai e de passar mon temps dedins. Alòr, fasent lo vin, mai la comercialisacion se fai dirèctament en mes de negociant. E quò revenon cargar es eme de camion, eme de camion citèrn. Alòr aquò es lo destré, es un destré pneumatique coma se di, val entà dire que dedins i a una chambra a aire que se gonfla e qu'esquicha li rasin contra una grilha e lo vin passa a travèrs la grilha e se'n va dirèctament dins la tina. Lo vin que qu'èra jo d'aquí es lo vin de près, coma disèm. A la debuta de l'annada es de podar la vinya, aquò dura jusqu'au mes de març, e pièi fau de rabar li suca mòrta, remplaçar, val entà dire plantar li malhau, li plan novèu, fau portar un pòu d'engrai. Fau travalhar la tèrra per l'airar, per chaplar l'èrba. Au printemps, quora la vinha comença de créisser, fau pensar a l'idratament, fau desmamar toti li pousses que fau pas gardar, que fan pas de rasins, que fan de vegetacion perenne, fau les enlevar. Après fau desponchar, e me la machina o a la man, fau travalhar lo sòu, l'ai dejà dit, mai fau fèr quauqui cò, fau faire de deserbatge, que siegue me de deserbatge chimic vò mecanic, mai fau ben enlevar tota l'èrba sota lo pè, aquò ei pas evident, e fau anar la cercar l'èrba, e pièi dins l'estieu, Be, i a de quò que fau arrosar, si podem o faire, si es autorizar e si avem lo materiau per, qu'o refai ben, ben sec. Ò, n'i a d'autre, e o mes davos, alors aquí podem prendre quauqui jorn, normalament i a un pauc mens d'òbra, e pièi li vendumi arriva, fau a l'estil a cau, e zo tre un bon mes de, de folier, de folier. Ela aquí a fugès de dimènche, de dissabte, d'ora que ora ven una cabra aquí passèm ja de còla nua ja fèm la resulta de d'una annada de travalh eurosament per nos ajudar ven li zonològ que nos bai un pauc de consèu m'en fin travalhar lo vin es pas facil ja De manipulacion a faire, e fau-li ben faire. Fau èstre tujors reactieu, present. Aquest an, per exemple, avèm agut una malautia que li disen lo midiu. Extraordinari! Ieu avieu jamai vist una pression ansin. Alòr faguè faire de traitament e de traitament e tujors de traitament. Les avèm fach subretot lo dimenge, èra com aquò, dins la setmana non i agué d'aiga, e lo dimenge se podie rentrar amb li tractors, alòra ai passat tot lo printemps a travalhar lo dimenge. Jean Lou Guiga fai partida d'aqueli qui fan viure lo patrimòni d'aquí. Aimé la cultura de la vinha e la literatura orala, entreten a son biais de tradicions d'enconòstre. Vòu donar un regard novèu sus un mestier ancian e dificile. Lo vieu cadejo, que siegue per lo trabalh fisic ò per si compte, que siegue per si ges ò per s'avues. Ère lo retrat de Jean Luguig, vinheiro e contaire provençau.
Doçor, doçor dins lei medigen, doçor coma lo vin. Dusor coma la confitura tanben que m'agrada fòrça. Ça passe a la reviradura en provençau, es lo mon parisianisme. Aqueli gents que se prenon per di catau, a com m'agradon pas. E be sieu a fugar de compte. E amarieu ben que toti li gents an esses comptar de compte, qu'aquò es un escolo de la vida, me li contaires son de gents humbles. i a pas de de parisianiste en çò de contaire, Elisa me fòrça e assage en amator d'en faire un pauc.